Oni o, yenim wo ane anim wo. Ɛsan sɛ mpanyimfoɔ se, ɔsono te afidie so a n'ahwan na nea ɔwɔ din ne ɛbɔ nti, sɛ ɔfa baabi a, edin a wobɛte ne Asha Billionaires Club. Asha Billionaires Club, ABC, sɛ sɛ ɛba n'ahobammɔ, edin ne sika, mekyerɛ spiritual protection, fame,

yɛasan nso de ahyia yɛdi mu ade ni mu na ɛnɛ nkɔmmɔ a yɛba bɛdi wɔ nkɔnsɔnkɔnsɔn so no menim sɛ ɔpani pa a ɛne no adi ahyia no wonim no dada na mmom no yɛsan pene akyi kakra na yɛabie nsɛm bi so na nea wante aseɛ ebia mmerɛ bi a abɛsen kɔ no nti mpanimfoɔ akyerɛ wo mu, na ebia na w'adwene yɛ wo mmienu mmienu sɛ na nea amanfoɔ reka yi nea baabi a mepɛ sɛ mekɔ yi adanseɛ a amanfoɔ di yi me nso mekɔ bi a mɛdi adanseɛ saa anaa? Afei w'adwene asi wo pi na afei wofiri awura mu yi 2020 mfeɛ bi a ɛbɛsen kɔɛ abosome bi a ɛbɛsen kɔɛ wode bi si w'ani so ɛna mɛyɛ sei mɛyɛ sɛɛ mɛyɛ saa mebisa wo o adee kye adee sa no ɔpɛne nnane abɔfra biom onipa wo nnyini akɔ w'anim deɛ wode sii w'ani so no waduru he? Wo werɛ fi wɔn anim bisa no sɛ, Ɛte sɛn? Enti yebedi nkɔmmɔ, nhwɛso no atu anammɔn pa, na afei nkonimdi ayɛ wo dea. Yɛne ɔpanyin pa a ɔwɔ ɛyɛ Asha Billionaires Club, ABC, aane, woate wɔnom nka, yɛne mpanimfoɔ reba abedi nkɔmmɔ, na afei yɛahwɛ nea ɛrekɔ so, nea esii yɛn, nea mpanimfoɔ resesa mu, sɛ nsesaeɛ bɛba sɛ yɛkɔ yɛn anim sɛ dɛn ne sɛn no. Afei mpanimfoɔ akyerɛ mu yie, na afei na wotu anammɔn no a, wotu anammɔn pa a, wɔn nso sedeɛ. ahyɛ w'afono mu ma yɛredi nkɔmmɔ no. Nhoma no gu ATV no ase a nea ɔbɛpeke biara no frɛ a ɛyɛ kasamafo ne mpanyimfo a ɛda ɛyɛ Asia Billionaires Club ano na ɛne wo bedi nkɔmmɔ. Na afei wohwɛ so tu anammɔn a, nkonimdie ayɛ wo dea. Enti me nkyerɛde ho no, mɛkɔ ɛyɛ ɛne me kasamafo anaasɛ ɔpanin pa a me ne no adi ahyia a yɛne no reba abedi nkɔmmɔ. Yɛrenkɔ no gidigidi, ɛyɛ sunsum nsɛm deɛ, na mmom ɛbue nsɛm mu. Na afei nteaseɛ no ba a, wotu anammɔn a, nkonimdie. ayɛ wo dea. Sɛnea wusinim no, nkɔnsɔnkɔnsɔn yɛ sunsum mu nkɔmmɔ na yedi, na yɛasi 2020 mu yi kae na hyɛ no nsow. Mepɛ sɛ ɛnnɛ no yɛ starte anaa yɛ nkɔmmɔdi ne yɛ interview a edi kan no yɛde firi ɛyɛ ɔpanin pa a ɛba no sunsum mu nsɛm a Ghana ha deɛ eh, billionaires club baako pɛ a eh, ɛnna edi kan bae amanfoɔ nim, nea aka nyinaa nim sɛ binom deɛ kɔpe na binom kɔpe, but yɛnkɔ hɔ. Yɛne ɔpanin pa ara nni nkɔmmɔ na afei yɛnhwɛ sɛ 2020 Accra Billionaires Club dɛn na wɔwɔ de ma ɛyɛ wiase nkanka Ghanaman. Yɛne ɔpanin nni nkɔmmɔ. Agya, ma menkyerɛ wo bi. Na bom ɛ. Nyankopɔn adom.
Yɛdɔ kɛse na ase.
Yɛdɔ kɛse. Nyame ma fa nkɔmɛ fie paa. na yɛdi nkɔmmɔ ɛɛ twenty twenty ya ya ya ya plan sɛ ɛno na ɛbɛhyɛ ase ɛsan sɛ ɛba no sunsun mu nsɛm a sɛ de bebree naa na ɛwɔ ɔman yi mu deɛ na yɛsɛ akwasi buroni sɛ tried and tested ne amanfoɔ aso ahwɛ aburoni ka no verify mo ade sɛ amanfoɔ agye atum edi ho adanse ade sɛ tumi ne deɛ mo aso yɛ na ɛwɔ nti yɛpɛ sɛ nnɛ anaasɛ afei yɛ interview nyinaa no yɛde ahyɛ billionaires club ɛna start anyɛ biara afei twenty twenty ɛɛ ahyɛ billionaires club Dɛn na mowɔ de ma ɛyɛ ɔman anaa wiase nyinaa? Akora, deɛ ɛdi kan, mede aseda kɛseɛ bɛma wo. Sane sɛ yɛwɔ sunsumfoɔ bebree, ɛna yɛwɔ sunsumbefoɔ bebree a wɔgu so a ho. Mmom wo use word bi sɛ tried and tested, verified person a wogye no di wɔ sunsumfoɔ mu no yɛ Asha Billonier Star. Ɛno nti na mesa aseda a ɛdi kan Mede rema wo. Nea ɛtɔ so mmienu, mede aseda ma Ghanafoɔ nyinaa. Sane sɛ ansa na yɛbɛbɔ wɔn abotire na yɛse wɔn nie, wɔse wɔn nie, wɔn na ɛso takrakyɛ no, na kyerɛ sɛ dodoɔ no ani na ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ wo so. Sɛ dodoɔ no ani anni wo so a, ɛnka yɛnka sɛ yɛka ɔkɔɔto ho nsɛm wɔ Ghana ha a, Asha Billionaires na ɛbɛdi kan. Because sɛ nnipa no amma ammɛyɛ adwuma wɔ hɔ a, ɛnka wo nso wontumi nyɛ adwuma no ma no nyɛ yie. Mma no mmfa wo din nyɛ dɛn nkɔ. Enti nea ɛtɔ so mmienu mede aseda kɛseɛ ma Ghanafoɔ. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa mede aseda ma wɔn a wɔyɛ sunsum adwuma te sɛ me a wɔyɛ no yie. Ɛnyɛ wɔ obiara, ebi wɔ hɔ a azaa na moyɛ but yɛ a na da biara meka Wo koraa wunim, bere a na Yesu Kristo wɔ hɔnom na ɔyɛɛ ne nsɛnkyerɛnne no, woredi Acts of the Apostles yi a, na yɛwɔ papa bi a ɔno nso wɔ hɔ, ɔno nso yɛ nsɛnkyerɛnne, but na ɔno no deɛ no mfiri Nyankopɔn, enti ne yɛfrɛ no Baal Jesus. Mm, sɛ no photocopy, but na ɔno no yɛ deɛ ɛsɛ bi, ɛmfa no kɔ. Excellent.
Mm. Enti no, ɛnɛ no saa na yɛadwuma no aba abɛyɛ. Mm. Yɛadwuma no, sɛbe wohwɛ a, azaafoɔ no deɛ na mogyina mu a moyɛ azaa kane no, mm-hmm. amo nyinaa firi mu. Ɛna yɛ a yɛyɛ papa no yɛwɔ mu. Ɛna asafoɔ asan bɛka yɛn ho. Ɛnti nnɛ no study a, Kanefoɔ no a na moba TV so, Akɔmfoɔ, sɛbio, Akɔmfoɔ, Amalanfoɔ, Adwunsifoɔ, Asɔfoɔ a na moba kane na moagye din no, wobɛhu no na nnɛ wode to TV so no a wonhu amo. Amo yeram. Na afei no new ones ɛɛba, amo a na ɛproduce amo. Oh okay.
Ɛnti sɛ na me meyɛ azaa ahyɛ billionaires club meyɛ azaa na meyɛ adwuma na afei no Ghana foɔ deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo test me no ɔmo atest ɔmo atest awie menyɛ verify ɛkyerɛ sɛ gyidie nni me mu ɛnti na ɛtɔ mmerɛ bi a ɔba TV so a ɔnya call sɛ wahu ɔnya call a gye sɛ ɔyɛ dɛn ɔde ne yere na watrɛ ni ne sɛ ɛɛ kanisei kanisei kanisei anaasɛ wapa akwadaa na ɔsɛ kanisei kanisei kanisei sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnya biribi adi but don't forget nso sɛ sɛ woyɛ adwuma pa wɔ wiase a aduane a wobɛdi ɛmmɔ wo hmm. woatem ase na kyerɛ sɛ adeɛ bi a woyɛ yɛ ne yie hmm. me sɛbe sɛbe mprɛduasa meyɛ nipa hmm. mepɛ azaa ayɛ a nkamagya mu adwuma dadaada bɛn sane sɛ meyɛ no wɔ no kwan so nti no Sɛnea meyɛ no, saa na yɛda so yɛ no.
Woate aseɛ? Ɛnnɛ woba yɛn adwuma mu a, forms no a mobɛtwaa yɛn no, woba yɛn adwuma mu na wohu saa forms no a, ɛnyɛ te sɛ form kɛkɛ o. Obi a ɔhwɛ a waba yɛn hɔ deɛ a ɔba yɛn meetings biara nim saa asɛm no sɛ ɛnyɛ agorɔ ɛnni adi. Na kyerɛ sɛ Ghana ha yi no sɛbe Eh, yɛka adwuma pa de a, ɛyɛ ya Asha Billionaires Club, ABC. Na ɛnɛ no woba TV so na woka no koraa na woanya atamfoɔ bebree. Na mm. koraa meka nti, mm. menni ɔdɔfoɔ. Oh.
Wate ma se, woka na korɛ kakra a, wei a meka no obi se mesɛe na adwuma. Mm. Bɛnyɛ adwuma na mesɛe. Mm-hmm. Because nipa na ɔno eba wɔ hɔ na wabɔ bose a wɔde ba wɔ hɔ no, sɛbi ɔno nso yɛ nipa o. Mm-hmm. Na bisa wo se wo a woyɛ obi a dza ano sika yera asɛe ne teɛ. Na obi ba wɔ hɔ, ebi a wabɔ bosea ten million, wabɔ bosea six million, wabɔ bosea seven million, ɛna ɔde aba, ɔbaeɛ na wagye sika no adi na wasɛ ɔnkɔ. Ɔkɔ no, ɛte sɛ sika no, wakyekyere ato polythene mu akɔtu ato nsuo mu. Enti no ka ho no sɛ deɛ yɛresan yɛ wɔ ha biara no nso no, sɛbio, yɛwɔ atɛn bi a yɛbɛbu akyerɛ Nyankopɔn. Deɛ ara da biara meka sɛ nea woyɛ biara, namɔn bi a wotu biara, tu ne tu no yie. Sane sɛ, sɛ wonim sɛ wobɛgya wiase ansa na wiase agya wo a, azaa ɛnyɛ adwuma.
Tie deɛ mekaeɛ yi, sɛ wonim sɛ wobɛgya wiase ansa na wiase agya wo a, azaa adwuma ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn? Woyɛ. Because me menim sɛ mɛgya wiase. Ɛbi awu, yɛne nkorɔfoɔ bi na ɛhyɛɛ aseɛ, wɔawu kɔ. ɛnneɛ yɛda so wɔ hɔ. Wɔgyae wiase ama yɛn. Yɛn nso yɛbɛgyae ama binom. Na kyerɛ sɛ yɛwɔ obi a ɔbɛbu wo atɛn. Enti dɛn nti na wode azaa bɛto w'anim na Rasulullah hwɛ eh, azaa no a dodoɔ no ara yɛ ne deɛ mobɛdi, ka a wobɛdam, fie a wobɛsi. Ɛno nti na wobɛyɛ azaa. Na fie no a wosi no, wosi ne nna sɛe na woatena mu na woawu. Ah mm President wu, MP wu, na wo bɛyɛ adza nna sɛn? Car bɛn na wobɛtsena mu a nnyɛ dada? Wo kura mfa nsi o.
Hwɛ me car wei a me use o, me tɔɔ no three point two, saa Benz wei no. Nso saa time three point two billion no na nnyɛ sika ketewa, ɛnnɛ me fa car no a me kɔ a me te sound wɔ car no mu, wo te hu sɛ ɛyɛ dada ba. Ademono biara bɛyɛ dada nti deɛ woyɛ biara yɛ na yɛ no yie. Afe wei mo a sɛbe last year eh, amanfoɔ adi mo sika, moakɔ baabi a adwuma no anyɛ yie na yɛde nsɛm bebree, stories, ae na yɛ wo maame na dɛn dɛn, ɛnyɛ nɔkorɛ.
Nɔkorɛ a meka nti menni adɔfoɔ nso ɛnha me. Sign sɛ Nyankopɔn na ɛliidi me Mebaa TV so, ɛnyɛ nnɛ. Sɛbesɛbe mprɛ aduasa. Ɛɛ, gyidi a manfoɔ nni nti na moda so brɛ. Mekɔeɛ a yɛba a yɛyɛ simple sei no, amongye yɛn nni. Gye sɛ ɔpenti w'anim. Gye sɛ, ɛɛ, deɛ mode, ɛɛ, gari, ɛɛ, yɛka no sɛ mɔle. Ɛhɛ, ɛhɛ. Ahoma a moyɛ mɔle, ayi, na mode ahohoro mo ho saa adware. Nti ɔbɛtena a, ne ho kankan. Oh. Oh. Oh. Ɛho na mogye a modi. Na yɛn a yɛyɛ simple, adwuma no nso yɛ simple.
Ɛnyɛ dressing. Ɛnyɛ dressing.
Okay. Dressing no ɛno na dɛn na ɛma nipa no yɛ ne ho kuntan na wo no dɛn na ɛwɔ mu? Wonim deɛ yɛfrɛ no deformation of character. Me ma kɔ school kakra kasa bi. Yɛ ma wo sɛ kasa kɔ.
Wonim deɛ yɛfrɛ no deformation of character. Bomuɛ.
Sɛ yɛresɛe obi adwuma, wonyɛ wei na woyɛ, yɛfrɛ no deformation. Nti sɛ mese meyɛ polisini na menyɛ polisini a, me deforme polisi adwuma. Saa na deɛ moba TV so no yɛ. Na sɛn na wobɛyɛ ahu sɛ nipa wei ɔmmenyɛ? Sɛbe ɔbɛyɛ sɛ ɔno no yɛ original because ntaadeɛ no a ɔhyɛ no ɛne paint paint no a moamaakemaake wɔn anim ade ɛɛ sɛbe gare ɛɛ yɛka no mmɔre ne n'asefoɔ asrasra ho ayɛ fitaa no. Ɛno na wo fi sɛ nipa no ayɛ fitaa nti na ɔyɛ wɔ aduro bi wɔ hɔ a blue ɛna mo de yɛ ɛno nyɛ aduro na yɛ a yɛ ba simple sei deɛ na kyerɛ sɛ yɛ yɛ ni aduro ana na India foɔ no nim saa nneɛma no na Ghana awo ntumi nyi baabi aduro wɔ tumi wɔ ɛnsan India ho mɛ sɛ Ghana the whole world. Baabi a tumi wɔ deɛ wontumi nsan India ho akora. Na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛ a yɛ yɛtu anamɔn no sɛbesɛ bi o. Mentumi nka sɛ bra me nko a me hɔ. Yɛda so wɔ deɛ amoyɛ papa a amoba TV so. Ɛne ɛwɔ deɛ amonyɛ papa na mmom deɛ amonyɛ papa na ɛdɔɔso sɛn deɛ amoyɛ papa. Because ɛnda ɛkɔm ani brɛ sɛbe mekaa wei a me use yi. Anibere nti obi pɛ sɛ ɔ use the same car. Ɛnti adwuma a meyɛ no gye sɛ ɔyɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma no nso wansua. Ɛnti wo nka ɔkɔɔto no ho a ɔnso wo so woyɛ ɔkɔɔto no a wo nso no wo daadaa amanfoɔ gye ɔmo sika no. Sɛbi o, yɛ din no ɛnyɛ pɛ o. Wo din bɛkɔ fam na me gyina mu o. Because wo no the more no a wo sɛ amanfoɔ gye ɔmo sika no na w'adwuma ɛba fam o. Me nso the more no a me boa nipa ma ɔmo adwuma kɔ so na me nso me deɛ kɔ soro. Yɛntumi nyɛ pɛ da. Sɛbesɛbe bio, yɛse dua biara bɛwo so, gye abɛ. Na obi a ɔkyɛn w'afo no nso no, ɔkyɛn wo ntosuo. Woyɛ adeɛ bi a, yɛ no yɛ no yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛbe atemmuo da no, yɛbisa wo a, wo nso wobɛnya kwan a wobɛka a wo nso wobɛfiri mu a woanya Ɔsoro Ahemman mu atena. Akoraeɛ ntoa so. Yegu so a yedi nkɔmmɔ yi ɛnnɛ ne da edi kan a obi ɛte ɛyɛ ABC Asha Bleodins Club nka na mɛbisa ama nipa onim ho sɛ anyɛ hwee no ABC Asha Bleodins Club ɛyɛ dɛ ade? Ɛɛ sɛbi o, Asha Bleodins Club ɛyɛ kuo Okay.
a yɛde saint na ɛyɛ adwuma Ghana ha, Mhm. ɛnyɛ kuro biara so ɛwɔ Okay. Ghana. Obi ka kyerɛ wo sɛ ɔde Saint yɛ adwuma na sɛ ɛnyɛ Asha Billionaires Club a ɔboa. Okay. Ɛwɔ Ghana ha. Mhm. Secondly, ɛwɔ Ghana ha. So obi sɛ ɔyɛ awkward group ɛwɔ Ghana ha na ɛnyɛ Asha Billionaires Club a ɔboa. Oh, okay.
Because, sɛbe. Nea ɔdaa kane na nyanee kane mɛboa. Ɛna sɛbe sɛ mesɛbe mprɛduasa, wo kɔn ntumi nyɛ kɛse nsen wo ti.
Wohu no saa na kyerɛ sɛ ɛɛ wo kɔn no ɛhɛ yare. Enti no, yɛn a ebi bɛdwɛn yɛ kuo yi a mo nso no sɛbe obi wɔ hɔ a mo ano kasa. Enti nipa no bɛdwɛn na sɛ wokyerɛ no kwan a mofa so firi senta sentini ba. na wɔn ano kasa anaa mokɔ meeting nso wɔntaa nkɔ na moyi no firi group no mu a na ɔno nso akɔ TV so sɛ wate kuo. Mm, sɛ ohun nneɛma baako mmienu bi nti no. Nti ɔno nso ate kuo.
Ɛne na ama azan no adɔɔso these days. Kae twe mu time a na mɛmɛ hyɛ aseɛ ba TV so a na obi ama TV so mm-hmm. na azan wɔ hɔ.
Wate sɛ obi asɛndi sika ma obi na wanya deɛ wɔpɛ. Mm-hmm. Wote sɛ obi akɔ obi aso ɛyɛ ama yɛabɔ no. Mm-hmm. Anaasɛ ɛwɔ Asha Billionaires Club no woahu bi da? Da biara mo nsɛnkyerɛwfoɔ moba yɛn adwuma mu bɛhwɛ. Na da bɛn na woaba yɛn adwuma mu a obi so ɔyɛ yɛn adwuma wɔ yɛn hɔ a anyɛ yie? Sabio, meyɛ nipa. Nipa no nso a ɔbɛhwɛ nipa wɔ adwuma mu no, ɔno nso yɛ nipa. Ɛna adwuma no, sɛbesɛbe mprɛduasa. Ɛtɔ mmere bi a nsɔhwɛ wɔ biribiara mu. Even doctor ni a ɔyɛ adwuma a ɔyɛ no yie a yɛyɛ operation a wagye din wɔ Ghana ha sɛ doctor yi na ɛyɛ adeɛ no, wayɛ operation ma sɛbe ebi a ankɔ yie. Ɛno nkyerɛ sɛ ɔnnim adwuma o. Me ne wo yɛ adwuma na mfomsoɔ, problem bi ba a, sɛdeɛ me ne wo bɛtena ho asɔlvo problem no ɛno na ɛkyerɛ sɛ yes meyɛ original. Because ebia obi aba. wɔbɛtɔ yɛ fɔm seis million bikɔ yɛ fɔm no yɛ inkirisi yi no changes bia mba fɔm no ho nka mebisa mpo daabi ɛdaso yɛ seis million ok ɛna nipa no ɔbɔɔ bosea seis million na ɛbaayɛ woso woboa nipa woyɛ awkward group nɔkorɛ nipa no atu anamɔ yɛn yɛyɛ adwuma wɔ wɛnkyi yɛn sesa yɛ location yɛn ntesɛ bi no mo a da bia no ɛndɛ mo wɔ takoradi ɔkyena mo wɔ kumase ɔkyena akyi mo wɔ kintampo kyena akyi mo wɔ tekyima ha daabi baabi a ne yɛyɛ adwuma adwuma dan a ne yɛwom. Baabi a na yɛyɛ yɛn adwuma, kwan ano na yɛda so, hɔ ara na yɛyɛ yɛn adwuma. Mobae mfinhyia bebree, baabi a mo ara na mowɔ. Baabi a yɛwɔ, ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ original. Wohu kusi a wɔatu na amena wɔ kwantempɔn a onni akukuduru ano wɔ Amerika? Na kyerɛ sɛ yɛda so yɛ original, sɛdeɛ na monim yɛn no. Me, yɛbu wɔ hɔ a, mo nso wɔkɔ, tɔ, biribiara so, yɛyɛ wɔ ha three months. Gye sɛ otu. Otu. Ɛna no koraa metee sɛ Yakob mu obi yɛɛ ne kaa koraa. Ɛnyɛ adwuma pa na ɔyɛ. Oh. Na yɛ a yɛyɛ adwuma a yɛyɛ no pa no, Mhm. baabi a mewura. Woate aseɛ? Suro nim.
Woyɛ adwuma pa a wote borɔfo sɛ suro kuro nim. Mhm. Akora. Na kyerɛ sɛ deɛ ɛwɔ mu no no, ɛnti afewei no woba bɛtɔ fam six million no a, yɛsɔ wo kra na wo kra paa. Yɛne wo bɛtena ase Na w'ankasa no yɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wobɛfrɛ senti no a senti no de sika bɛba.
Ɛna
ɛɛ ɛnyɛ afei na wobɛba abɛduru yɛsɔɔ wo kra wo kra mpɛ ne yɛse kɔ wo kra mfa na wo sika no a wotuaeɛ no ɛwɛn?
Dabi yɛsan wɔ form out a yɛbɛfili a ɛdu wo six million bɛma wo. Obi wɔ hɔ koraa su a ɔresu a ne kra mfa koraa nti ɛwɔ so wotumi tu wo botom na woyi sika ma no because ɔwɔ bi. Ɛnde ka a mede ba, wunim. Saa ka a woafuw a ɛkora no betumi ama obi afi ha. Enti no, ɛnyɛ ade a ɛwɔ so woyɛ azan sɛ wunim adwuma a obi a wobɛyɛ obi azan a ɔbɛnya story aka. Woakɔ obi hɔ, ɔyɛ adwuma, anyɛ yiye. Wamfa wo sika amma wo, ɔyɛ azan, onnim hwee. Ɛna nneɛma ano yɛ totɔ. Ɛna dɛn? Ɛnde wowɔ sika a wobetumi aboa nipa no koraa atɔ nneɛma ama no. Because me, obi tumi ba. na yɛ yɛ adwuma no adu mpɛmpɛn so obi obi a form no koro oni ho sika adɛn na wɔn mmoa no because wo boa nipa you claim sɛ wo sika billionaires club all court ɛna nipa no aba na wantumi amboa no wasan agye ne sika atena so ɛno no nyɛ adwuma pa o boa nipa no na wɔkyena ɔno nso nka nkyerɛ obi ɛno na ama nnɛ yɛdin akɔ baabi a yɛ amanfoɔ nte aseɛ but sɛ wobɛyɛ sɛ wobɛdwɔlɔ so me a wobɛdwɔlɔ so me a ka wo no sɛ tam a metaki saa steps no sɛ mbɛyɛ adwuma pa ama kuw no, na wo no woyɛ adwuma bɔne nti me ne wo baabi a me din bɛduru no, wo din ntumi nduru hɔ. Ɛno ah. nti na waba a wafiri mu a meda so kɔ no. Ok, hyɛ no nso, ebia na afei na wode ɛyɛ okasafoni na na TV no ɛde ato ha no ma wohwɛ ɛyɛ dwumadie baako pɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn na yɛdi nkɔmmɔ yi ebia na ɛnɛ ɛne deɛ ɛdi kan a wohu ɔpanin n'anim anaasɛ bi a woti din no ɛyɛ Asha Billionaires Club, edin deɛ wate dada ebia na wonyɛ ntu anamɔ nkɔ wɔn aso yɛ hyɛ no nso ma me sɛ Ɛnyɛ tie adeɛ na yɛde kɔ hɔ, sɛdeɛ okooko no, mfa nkɔ hɔ, ɛɛ, mpɔmpɔ na abɔ wo a, mfa nkɔ hɔ, na mmom nea ɔpɛ sika mmoa, na ɔpɛ sɛ ɔdi yie, na ɔpɛ nkɔ n'anim wɔ abrabɔ mu, na nneɛma si pi si tam ano no, ɛna ɛwɔ sɛ ɔde n'ani kyerɛ. Ɛyɛ Accra Billionaires Club, ABC. Wɔnom ɛne ɛyɛ Billionaires Club anaasɛ Accord Group a Ghana ha wɔdi kan. Nea aka no deɛ. Ɛnɛ yɛn nso Ghanafoɔ no, yɛmpɛ brɛ. Okay. Ɛyɛ a meka, me nnɛ korɛ nti. Me nua dɔfoɔ, because wo se wo pɛ mmoa, ti o, me me wɔ w'ankyi, Brong Ahafo, kane ɛyɛ dɛ yɛ Bono region, kane no bie,
ɛna ɛɛ wo nso wo Accra, wo pɛ sika, tie me yie, wo pɛ sika, sɛbi o, lɔre fɛ, wo kɔ OA wɔ Accra, wo kɔ Kumasi na wo ba wei, Ghana ha, baabi a nni hɔ a wo de two hundred cedis transportation wo nnuru. Even from laelae to laelae, baabi a wobɛduru. Kaa no a onipa no bɛtena mu kakraa bɛyɛ less than a six hours no, ɛbɛgye sika no, ɔmpɛ. Nti no obi bɛba na ɔse ɔwɔ sɛnde sika, sɛnde ma mensɛnde. Nti wo sɛnde no, ɔse yɛ a na yɛhwɛ na ɛyɛ ne sere because yɛ deɛ yɛ a yɛ yɛ yɛnim sunsum adwuma nim sɛ ntumi nyɛ possible. Even MTN mobile money foɔ no koraa na mo no company no nyinaa yɛ a mo deɛ mobile money company yɛ a mo deɛ koraa no, a monyɛ no saa. ano nso koraa da so di hia. Na wo deɛ wonya sika no wɔ he na sɛnde na mensɛnde? Sɛnde na mensɛnde ma wo. Wonim sɛ even merchant line koraa no, merchant line yɛwɔ sika a even merchant line tie me yie, merchant line koraa yɛwɔ sika limit a wotumi transfer a day. Na pampers and just a normal normal mobile money number a mo mo de yɛ a wosɛ sɛnde. Nti obi wɔ hɔ ɔse wosɛnde one million ɔbɛsɛnde wo hundred million. Just normal MTN number bia ni hɔ even wopɛ a kɔ bue mu ɛntumi ɛnsɛnde ten thousand a day nti wo sɛnde nipa baako five thousand koraa a ɛma bue mu no yɛ seventy million nti wo sɛnde nipa five thousand fifty million a deɛ mɛsɛn afra asɛnde sika no ɔbɛyɛ den asɛnde ama mo me me nɔkorɛ nti menni boafo o ɛna akɔmfoɔ no ara na ɛyɛ saa nneɛma no ma nkwadaa nkete bi wɔ hɔ a monnuru eighteen years oh so wɔhu me me wɔn se ɛɛ last time mene omi teɛ mehyɛ spɛs mhm. na bi sɛ asɛ mepɛ sɛ medi ma ɛna mese daabi ɛnam adwuma paa medi hyala mensoro biribiara mengye wo sika ɛnwia ne nkɔ baabi ɛndɛ baabi a nipa nso aduru no sɛbi o mhm. ɛwɔ ghana ha no yɛnyɛ adeɛ a mɛtumi adwane but yaba ɛnyɛ saa topic ne bi ne ɛde baayɛ yɛba bɛka yɛ adwuma ho asɛm but wo so nim me sɛ baabi a mema duru wɔ ghana ha no sɛbi mentumi nyɛ obi a saa Wo wo deɛ wo nim. Wate ma ase. Yɛ wɔ nkwara nketenkete wɔ bi wɔ hɔ kora a ɔni kompani bia. Ɛnti ɔsɔre yɛ a ɔgye wo 20 million papam ɔkɔ han dan foforɔ. Na yɛn nso a yɛ awo yɛ wɔ different different companies a yɛ abɔ atenaseɛ no wo bɛtumi adwane. Mm na ɔkɔ he. Na me 10 billion koraa no ntumi ma me ndwane. Hundred, one million Ghana cedis ɛntumi ma me ndwane. Wahu. Ɛnti wo wo kɔ wɔ bi wɔ a gye sɛ wo hwɛ saa nkorɔfoɔ yi bi na wo tu anamɔn kɔ a mo hɔ. Ɛnyɛ deɛ wonhuu no da na wokɔsɛne no sika sɛ ɔnsɛne sika ma wo. Woahu? Yɛwɔ ade bi wɔ hɔ a yɛka a wonte, berɛ. Yɛmpɛ berɛ. Na bi, kane no bi nante kɔɔ Libya. Na kyerɛ sɛ me mowɔ wɔ akyime kwan wa. Ɛɛ, deɛ ɔwɔ Accra a, deɛ mowɔ Nkran no, obi wɔ Accra a ɔsɛ ɔbɛkɔ Accra, na mese kɔ, wobɛkɔ aba. Because, mekyerɛɛ wo sɛ. Ghana ha deɛ ɛnyɛ kuro bia me ka na mo se me ɛnyɛ sɛ me kasa anaasɛ me dwen sɛ obi o but there is a, a reality on the ground nɛkorɛ bi wɔ hɔ a ɛda hɔ ɛnti wo a wo se wo bɛtumi a challenge no na wo aba sɛ wo na wo di kan ɛba a sɛ wo yɛ occult group wɔ Ghana ha Alright. but nɛkorɛ a me ka nti Ɛhɛn. me ni boafoɔ so wahu Ate aseɛ. nɛkorɛ a me me ka nti me ni adɔfoɔ but mɛkɔ so na maka me nokorɛ, mengye wo sika nni. But sɛ wo so wo no womma me kwan wɔ a, tena na kɔ Nkran Kumase foɔ no, Sehwi ne n'asefoɔ no, amo nyinaa yɛ azaa.
Okay. Ah, nti aha no kyerɛ mu yie ma me. Mhm. Ɛm sɛ wadi kan bɔhɔ dada sɛ ɛyɛ six million Yes. ɛna nipa no bɛpeke Ɛno yɛ form. form na woatwa passport picture mmiɛnsa. Okay. passport picture anaa ɛnyɛ passport a yɛde tu kwan. Yɛwɔ picture nketenkete, wokɔ photo shop a, baabi a wɔtwa pictures no, ɛɛ, wɔbɛtwa wo passport picture na wode mu mmiɛnsa abrɛ yɛn. Okay. Ɛno na wode bɛ fille form no. Form no mmom na ɛyɛ six million. Okay. Ɛnti wo ba a, yɛbɛsɔ wo kra ne ahwɛ sɛ wo kra no ne saint no bɛtumi ayɛ adwuma, anaasɛ wo kra ne saint no ɛntumi nyɛ adwuma. Sɛ Nyankopɔn boa na wo kra ne saint no bɛtumi ayɛ adwuma a, hɔ nom, anim anim a, yɛnka nkyerɛ wo sɛ kɔ fie na san bra. Wo bɛ frɛ ama saint no de two billion, two hundred thousand Ghana cedis, abrɛ wo.
Akora, twente, twente wei, changes kakra a yɛde aba ho yɛ yɛ maame mo, Oh okay. Anaa so deɛ mo nni akokoduro no obi wɔ hɔ so ɔntumi mfrɛ saint osuro wɔn so wo ba a yɛ ara yɛ ma yɛ members no bi o deɛ mo wɔ kuo no mu no afrɛ sika no bi ato hɔ ɛnti no two billion ɛda hɔ da biara yɛyɛ two billion ɛto hɔ ɛnti ɛno no wo mpa so wobɛka kuo no na sɛ wopɛ so wobɛtɔ wo form na woyɛ instant money ɛno no wo mbɛyɛ hwee wo ba a yɛ a wɔbɛfele wo form no yɛ sesa sika no sɛ one billion na wopa yɛ ne yɛyi na yɛde w'ade ayɛ dɛn ama wo na wokɔ ɛno no wonka yɛ kuo no ho bɛ wopɛ sɛ woka kuo no ho na wofrɛ sent nko adeɛ a wobaa yɛbɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so kasa a wobɛka a wobɛfra sent no bɛba bɛ mmaa no ne titiriw mmaa mo suro ɛnti wobaa ɛdɛ biara yɛyɛ 200,000 Ghana cedis ɛto adwuma mu ha Okay.
Nti wo ba adwuma mu a, na saa sika no, mhm. yɛayɛ dɛn? Yɛyi mu bi. Ebi a, mmaa no bi wɔ hɔ ɔba wɔn nyɛ sika dodoɔ bi a na ɔpɛ ɔpɛ six hundred million, ɔpɛ five hundred million, ɔpɛ three fifty obi kura tumi bɔ ɔsɛ ɔyɛ store ɔnya two fifty million ɔbɛyɛ. Wo ba a, ɛnyɛ afei na ɔbɛba abɛn yɛkyerɛ kɔfrɛ si dabi. Wo ba a, wobɛfili wo sɛ eh form no says me le na yɛwɔ baabi option no wopɛ sɛ wofrɛ saint a yɛwɔ option a wobɛ fele ɛna wompɛ nso a yɛsan wɔ no option na wo fele wie a sika no yɛyi bi de ama wo na saa method wei nyinaa no yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde bɛba na yɛaboa nipa na wompɛ wei wopɛ dɛn sɛ wahu wompɛ wei wopɛ dɛn gye sɛ kasa dɛn na wopɛ Me nso saa kasa no ɛna herr herr kasa te sɛ deɛ yɛ yɛbɛpamo no mennim saa ade no. Ɛɛ nyɛ ɛno nyɛ aduro akora. Agye sɛ nipa no ɔsɛ ɔpeke forms. Wobɛba abɛpeke form ɛwɔ Winkyi medi kan kan baabi a na yɛyɛ yɛ adwuma hɔ na yɛyɛ wo a wose waba hɔ da no wopɛ a sɛ wadi na sika no asa a bra baabi a ne yɛwɔ no dan a ne yɛyɛ adwuma no. office ade wɔ baabi a wɔfeele wo form, wobɛba hɔ ara na yɛyɛ adwuma no. Ma me nte hɔ no ase yie.
Na ma me nkyerɛ wo biribi nso o, de wopɛ sɛ wo hu differences between original and fake thing a, baabi nso a wo kɔɔ kane, even koraa last year January mu wɔ hɔ no, san kɔ saa baabi no kɔ sɛ baabi a na me hwehwɛ kɔmfoɔ bi, wo kɔɔ kɔmfoɔ bi hɔ last year ɛwɔ dan bi mu, wo nim hɔ, san kɔ hwɛ sɛ saa nipa no wɔ hɔ. Amono ɔyɛ adwuma dan no a. Ɔkɔ dwom kɔtotɔ ne nneɛma, nneɛma bɛgu dan no mu a, ɔyɛ adwuma three months pɛpɛpɛpɛpɛ gyesɛ ɔdwane. Because pressure bɛba no so no, ɔgyegye amanfoɔ sika, ɔnyɛ hwee, paraa koraa ɔnni bi. But yɛn yɛayɛ adwuma no for so many years, na office a yɛwɔ a yɛyɛ adwuma no, hɔ na yɛwɔ a yɛda so yɛ, dɛn na ɛkyerɛ sɛ wei ɛnyɛ ade pa? Ɛnti masa wobɛtumi ayɛ obi azaa forms wei a wohwɛ no, na saa azaa wei no, woayɛ wei mu nyinaa wɔ Ghana ha na woda so te ha? baabi a ɔyɛ adwuma na ɔda so yɛ adwuma wɔ hɔ. Ghanafoɔ mesrɛ mo tu anamɔn pa bra Asha Billionaires Club na bra mesrɛ wo ɛyɛ gyidie wonya gyidie na woba obi biara bɛkɔ so ama yɛ maame mo mmaa no ma mo nsuro yɛka ɔkɔto no anaa Asha Billionaires Club a ɛnyɛ ade bɔne ɛnyɛ mmogyasɛm me ma wo mfa wo ba ɛmma mbɛgye sika na wo ba no a wode bɛgye sika no hwan mmiam na ɛnti na wobɔ bra no mhm. Memma womfa wo maame mma mmegye sika. Woahu, yɛn yɛn nti na ɛɛ korɔno nso ate wɔ ɔman yi mu. Yɛaboa youth no bebree. Ɛnnɛ young boy bi a wobɛhu a ɔda Benz mu, young boy bi a wobɛhu a ɔda ɛɛ Camry mu, young boy bi a wobɛhu a ɔda ne car mu biara yɛahyɛ ade wɔ New York saa da hɔ no. Ɛtɔ mprɛ bi koraa na yɛde abofra yɛ take away. Na kyerɛ sɛ ɛdeɛ wobaa yɛ a sika no wode kɔ. Na wompɛ wei wopɛ dɛn? Mm mm ma mebisa sɛ group no wɔ akyiwadeɛ bi sɛ bi a obi ɔpɛ sɛ ɔbɛn no? Ɛɛ group no wɔ akyiwadeɛ obi wɔ hɔ a ɛɛ wo ne ɔbaa da na wo nnware yɛ a yɛwɔ bag a wode bɛba a wode bɛyɛ sika no. Oh ok.
Saa bag no sika no hɔ ara na wobɛyi afiri mu. Nti wo ne baa da na wo nnware yɛ a saa bag no ntumi mfa wo nsa ntom nnyi sika because ɛyɛ fi. Ɛna ɔbaa nso nya ne menses a, ɔno nso ntumi nyɛ dɛn mfa ne nsa nto bag no mu nyi sika.
Woate me ase?
Ɛna ɛno ne akyiwadeɛ.
Ɛna obi a wano keko sikiridi kɔ bosome biara yɛyɛ committee. Sɛbi ɛnyɛ dea mo sɛ moyɛ Occult a monkɔ meeting no. Woakɔ joine Occult group two years, three years, na wo deɛ wonkɔɔ meeting da. Ɛnyɛ nokorɛ. Yɛ deɛ bosome biara no deɛ ama wɔ Ghana ha deɛ bosome biara no yɛ kɔ. Ɛnde no flight bɛsi Sunyani na wafa wo car. Wo nni sika a wo san ma mum me ɛna ha ne Accra. Yɛ yɛ kɔ Accra a car no koraa wo bɛtumi ama wo akwadaa baako de car no wo wɔ sika a wo bɛnya akwadaa. Ma wo driver mfa car no ndi kan na ɛfa flight. ne hyia no si fam ara na yɛ wonni sika sɛ ɛɛ sika nyɛ dɛ akora wɔn yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛyɛ meeting ɛnyɛ ade a ɛyɛ den hmm. so wɔn hmm. hmm. akora yɛn to aso. ɛsɛ meeting deɛ kɔ so bosome biara bosome biara yɛwɔ ɛsɛ kyiwadeɛ no mmarima fam deɛ wo ne ɔbaa da a wonkɔ ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ baagi no a Odi yɛ akwankyerɛ sika no ba mu no ɔnkɔ ho. Oh ok, ɛna ba baa nso obu ne nsa a ɔnkɔ ho. Ɛno ne akyiwadeɛ no. Na ɛnɛ yɛse baabi wobɛku nantwie, wobɛku dwan, wobɛku. Ne nyinaa yɛ atrɛkese. Oh. Mese ɛyɛ trɛkese. Saa mmom. Yes. Woahu sɛ ɛɛ mogya, ɛmogya, ɛdɛn ne mogya? Hwɛ ɛɛ Ocult, sɛ nipa mogya na mode yɛ a, hmm, wontumi mfa odwan mogya nyɛ ma no nyɛ yie.
Okay.
Wate ase? Mate ase. Wontumi mfa biribi a mogya nyɛ ma no nyɛ yie. Mm. Gye sɛ ɛndeɛ wo Ocult no wonyusu mogya. Mm. Na obi a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ fa odwan bra no, na ɛndeɛ ɛyɛ trick because sɛ ɛyɛ mogya na ohia gye sɛ nipa mogya. Nti wo use nipa no odwa ntumi nyɛ ma no nyɛ yie nti yɛ yɛ use mogya nti me nni deɛ mɛka se fa bra bɛyɛ mogya yɛ yɛ use nti yɛ wɔ ɛɛɛɛ ade bi wɔ hɔ a obi yɛ ɛwɔ se wo no nipadua no wo ho sɛ yɛ tre bɛ yɛ ka ano se me yɛ nka because yɛ sɛɛ obi adwuma bɛ ɛnyɛ adwuma ne azaa okay adwuma no deɛ wo bɛ yɛ obi nso bɛ ɛbɛ ɛbɛ dɛn ɔda a ɔbɛ dwen wo ho adwen pa na wa ba bɛ da wase ɔkyena bi. Na hwɛ, ɛyɛ a na meka wo ho. Woyɛ obi a adzaa no, wo din da hɔ. Wo no wɔayɛ me adzaa anaasɛ mayɛ wo adzaa ndɛ? Sɛbe o, ewiase no, yɛbɛgyaa ansaana wiase agyaa hɛn. Ntsi wɔawo wo ba na woewu agyaa no. Wɔayɛ adzaa o. Wɔagye, wɔadaadaa obi agye ne kaar. Wɔadaadaa, wɔayɛ adzaa so bɛtumi aboa obi. Ndɛ asɔfoɔ no bi koraa yɛ hɔ sɛ, o kaar wei no, bayifoɔ wɔ mu ntsi fa kaar no ma me. Wɔagye. Nna wo wɔagye kaar no da mu. Nipa no at long last no wɔbɛhu sɛ woayɛ no adzaa na woewu. Wo ba, daakye wo ba bɛkɔ akɔpɛ adwuma wɔ ɔno nso ne ba hɔ, saa record no da hɔ, na kyerɛ sɛ wiase no woyɛ adwuma pa a, hard work pays. Alright.
Ma ma mebisa sɛ yɛwɔ age limit bi me a mepɛ sɛ metwɛn no, yɛwɔ mfe dodoɔ bi a ɛwɔ sɛ ɛdi bi ansa na matumi atwɛn no? Gye sɛ ɔwɔ obi a waduru eighteen years. Ɛrekɔ n'anim.
Ɛrekɔ w'anim. Wowɔ hundred years koraa a yɛbɛhwɛ wo, bɛ wonduru eighteen years a. yɛnhwɛ wo. Oh ok baa sɛ me ba. Ɔbaa ɛba ɛbɛɛma ba na ɛmbaa no a amo suro no ɔba a mekyerɛ wo sɛ every day twente twente wei deɛ yayɛ nhyehyɛɛ a yayɛ no no day biaa yɛma yɛ mɛmba no baako frɛ two billion ɛwɔ adwuma mu hɔ nti wo ba no a wo bɛ fele wo form na wo fii sɛ wo suro sɛ wo bɛ frɛ ɔkɔɔto na wo deɛ ka sɛ yɛwɔ option hɔ wo deɛ ɔmpɛ ɔkɔɔto no nti wo ba a Eh wobɛ fille wo form six million no a, sɛ two hundred million na wopɛ a yɛbɛyi ama wo na woasan ayɛ dɛn akɔ. Ɛna ishallah wode gyidie ɛba nso a, yɛnyɛ sɛbi wo maame papa a wohwɛ no, yɛnyɛ Ahazaafoɔ. Ok. Ae.
Na ma so ɛne wɔ san bɔ hɔ bio, hɔ no hia me paa. Yɛwɔ. Ɛnɛ binom te WhatsApp no a. Daabi.
Ɛhɛɛ. Na kyerɛ sɛ gyidie no obi tumi hwɛ wɔ TV so, number no a ɛda TV so no, kane no deɛ ne yɛ use, ɛno ara na yɛ use.

ɛnhwɛ wo. Ntsi number no a ɛda TV no so hɔ. Saa number yi ara frɛ dɛ bra y'adwuma mu sɛbe sɛbe sɛbe yɛ yɛnyɛ mobile money. Okay.
Wo ba y'adwuma mu na y'ahwɛ wo. Wo nim me, wo nim baabi a me te, wo nim me yere, wo nim me ba, ɛno ne y'adwuma. Ɛnyɛ adwuma ne wo kɔ hyɛ kokoa bi mu. Bi wɔ hɔ a wo de wo ba, bi a ɔde wo ba kɔ akɔ yɛ w'adwuma no, ɔkyena ɔhwehwɛ hɔ koraa ohu, nwura mu baabi, wo yɛ koraa ɔbɛsen abo wo. Adɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ saa? Mmerɛ no nti asɛm retwa toɔ. Deɛ ɛtwa toɔ ne sɛ, fie a yɛawura mu yi no, wo a wote hɔ, maame paapa a wohwɛ me no, last year woama mo akɔ agyae. Me nua a wohwɛ me, me age mates a mohwɛ me, last year binom atɔ Benz, moannya bi antɔ. Ɛnnɛ, iPhone eleven Pro yi a aba yi, wonni sika a wontumi ntɔ bi. Mommɔ mmɔden na tu anamɔn na tu anamɔn pa. Na yɛ a na bi yɛ pɛpɛɛ koraa, me dwen ho a mente aseɛ. Obi wɔ hɔ no phone a ɔnyi so thirty million nso ɔntumi nyɛ six million bɛtɔ fɔm. Ɔfrɛ wo a na sika nni hɔ. Sɛ paa koraa a di ne bra. Nipa no a woba no hɔ ka wo nso ɔte sɛ wo a ɔnnwia wo. Mentwene nyɛ saa ade no mfa papa mma. Na me nso no meyɛ wo yɛnko nyamesom ni. Deɛ woyɛ biara no ka ho sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ, atemmuo wɔ hɔ. Mennye wo sika nndi mfa nyɛ mmoa me. Nti twenty twenty wei tu anamɔn na tu anamɔn pa. Wo tu anamɔn pa a wo bɛ nya nfasoɔ wɔ so. Deɛ me wɔ ma aman amanfoɔ no. Ɛwieɛ na yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ ɛnnɛ ɛha na yɛde nkɔnsɔ nkɔnsɔ dwumadie no nyinaa ɛbɛsi. Twenty twenty hyɛ no nso ɔbra ɛne neɛ wankasa wabɔ. Wode biribi asi w'ani so efa na wohyɛ aseɛ firi na waduru he? Na kae sɛ, Ade rehye ade resian na ɔpanin nna ne abofra bio nti wo werɛ fi wo ho a, ɛte sɛn? Hwɛ wo nneɛma mu na afei tu anamɔn na nkonimdi ayɛ wo dea. Mmere pa bi bɛsan ahyia bio.